And for marry my country woman, you know the dame way, eh, eh, you know for go nyama. Countryman, countrywoman, na time for blue for blow na tori tori day. When I throw yam, una catch am, catch am. Na Ilu broadcast this, na una man, Senator Ikuna Mandi, eh, Bamenda man, Adi Kankwi, Bakuri man, how una see am. We go now get Tori now for the girl wey dey sing Mutumbu. Im name na Roseline Layo. Eh, that girl wey dey sing Mem Mem Fast, yes. Na for Cote d'Ivoire. I wan say make we start the program with some information wey e dey some way because Inside the program, some kind information in the way it go make um, some people them their heart just beat some way. They let's say they don't chakara their heart. Una no forget say we go talk football too today for the program about Njita Palaba. Wait to happen Njita Africa food don't give five years. But we will continue with the Roseline Layo. Roseline Layo Cote d'Ivoire artist, e dey very popular too. E don get Mbiok, people dey no know say we dey Mbiok. That means say na the thing wey Roseline Ayo be the way over Kaba dey do im music and and that ma people dey no be know say na Mbiok wey Roseline Layo be get am. E don born one, two, three, I think na number four pikin is Ina Emasa wey na im manager too. Dinga, he like Imasa sotey go pass place. Anytime they interview about about Imasa, he never talk as say if Imasa no be for a corner, he no for reach this level for success for music. So Roseline Layo don born another pikin. He don born some small girl pikin. Ebi una bin know that song for Tabule Rochoro wey be sing am. Oh, ile nelo baby. Oh, he resembla papa. Eh, so one go talk say he resemble na mami. The small girl pikin, eh, dey fine fine, catch am. Eh, the thing, the pikin will fine. Nothing that. Fine younger pikin, clean. Eh, with all kind can can clothes the way Roslyn like you, you don't buy am for that pikin. eh, eh, eh, eh. Money na fine thing oh. na wey to say money no fine that mean say never enter problem for no say eh, money e dey very important countryman the other tori how we don start for cote d'ivoire mo stay for cote d'ivoire so small jaka wey e write a big person wey dey call say yannick yannick if you get some accident moto eh and then wey no be dey for continue school normally so

but he talk for im heart say dey so he must so so right because even for dey dey no get that thing wey dey dey call am say eh, eh, eh, probatoire na probably the approbra de toi de toi eh dey say no get am how he be candidat libre that mean say he dey do am for for empty he no no need need for go say he no give my school this na my school that wetin that pikin do now he go write that babe say

e pass e get 194 points wonderful parabat wey we get accident for bensikin eh accident for bensikin for that side so tey dey be carry go for warapita a team we do before wey wey eh the intensive eh, treatment wey dey give you

pass place e papa don happy for ye e papa be very very glad hey e papa don call god to name so tey eh e continue for call god to name say na god all the things so na god countryman now na for cameroon duala hey about the garaba gadaba people dey waka so wickedness dey for their heart people dey waka so dey talk for their heart say i go quarter man Wetin happen for Bonaberry? Now last month wey this happen, now we can't find the information now because the development no dey continue. Wetin happen for there na say some girl wey dey do the ashawo work, ashawo dem dey Bonaberry, no say plenty plenty snack dem dey for there. E dey there for Yaoundé, Minifem, for Douala, una get Dido, that place dey dey burn fish dey, una get Osso Bale, na thing wey man know, una na na na dey na dey talk that, and then for some place um you go for Boya, for Molikuson, so for that side for Sosori so na so we don see am too for there. So that ashawo dem dey dey for there for Bonaberi, dem dey make that ashawo work o. Na true say e be illegal, but no be na we for judge am. They dey do am. Na for governor and other people dey wan wan do their work, na them. Who dey give na just information for here. So some man come now, he can see one ashawo. He tell that ashawo say he wan do business with ye. They make price. They argue, argue. The man say no problem. Now the man now take ashawo

It shall happen. They no see play where go so take a reach tomorrow. They is also find ye. They dey find ye, find ye. Child name office say they don't see ye. Now what it happen? Eske that man get problem with that achawo. Ona because say he enter some sect, they tell say me do wetin. Ona say no be get money or he be under drugs. Ona say when they enter that room, the achawo talk something wey vex him. Man no know what it happen. Police dey continue the investigation. If I say me dey put hand for that man with Ikwarada Ashawo last month for that side for Bonaberi. Kuna another tori. Some people dem dey way before they were that means when they see some woman wey find them they talk say oh if God give me the woman if I talk for you accept her eh? oh me na you go do so me na you go do so go the travel go do so I go make love I go do so me na you go climb table

na blood dey pass for their vein you no fit get woman for house you dey look you like calendar even calendar you dey go touch her sometime for look date for how na wetin be the date or the calendar don tell and then you still dey fine you wipe am small so woman need say make you climb me table this climbing table thing na thing wey all man need am o woman too because some people dey just ah that woman no need am no the woman woman need am When woman dey like say e no be like say e be woman for her eye, the thing e go make e some kind. E be like say you no desire e, e dey go be some kind way. So if you get your woman wey you don marry am, country man, please desire your woman, appreciate e. Talk say I like that clothes, I like this one. Kale, that kale wey you put, I no like that kale. This one e fine. So woman dey wey don talk something. Na you I wan tell una now. That woman talk say na since 11 years today, Imasa never climb table. Imasa never do mami mami with ye. 11 years. He say e dey thing e make her like say me explode. Na wetin happen? How e start before you dey marry someone una dey be 11 years one

two man we now dey tori the hair wetin happen na the thing wey we go for tell una now the other tori e happen na for that side for abidjan mm -mm, abidjan mm -mm. no be na tori wey man suppose for smile na tori wey man suppose for tie face vex plenty because na the kind tori dem dey dey make am some kind of thing dey go happen wey no correct pikin dem dey wey dey stay for some compound so story building play for play day pikin dem don enter for there any man dey rain rain rain pikin dem don go dem dey play dem for there for some quarter for cote d'ivoire wey dem dey call am say yupogon the pikin dem dey dey play some small pikin wey dey fourteen years na e be the only pikin for im mami i say the only pikin for im mami e dey play with im friend dem na it is some very khaki man e come e vex say na wetin that pikin dey play dey make plenty noise so instead begin whip them with that stick wey dey hold am for their hand dey call am say my track instead knack knack dem with am e knack kevin e own go worse in and that other one dem the pikin go knack e e go be na some kind of thing wey e turn some kind of thing the pikin fall before they wan make alege say they wan carry e go for oga place that pikin e don kwara e don kwara and then apparently the man wey dey talk say na policeman e dey like say no be na even why adam Na man wey he dey waka pretend say be police. You see people their pikin, they dey play. You enter with the stick wey hold am for hand, you begin knack them with the stick. Una fit imagine how this kind of senseless and brutal person fit knack this small pikin with stick. Sometimes you go knack na him back neck for here. Na so that pikin don kwara. Na him that intervention wan come pikin don already kwara that mami as i dey tell una so for ye e own well don finish e well don finish e only pikin wey get am for the universe na e that wey some fake policeman e make am the pikin e kick bucket country e dey another tori na na paravatu kwara pipo so woman emi to some man dey like their self dey be together as e dey be together wetin happen dey come be sotey chakara enter na e dis di man no leave di woman e go e He go now, he find different woman. He married that woman. So now marry man. But if you want to so so Connie, Connie come, climb table for mommy for a girl pikin wey dey four years. The woman, he tell say no, go with your woman, I dey find so the way I dey. Wara na wetin happen, wetin go happen, wey go happen for play where the thing go happen, where it go provoke the man for the way where it go provoke it for the way where the provocation carry so the way where it go for some high level. The man now last Monday, uh, Friday night, sorry, for last Friday now we pass so. Now he died e enta fo bilonge kwatadi e sida woman knock door the woman open a small door e enter e start wahala with the woman na angel problem problem problem e bin already come ready e hold knife e use that knife e chook angel e kwarai kill am chook am kill am for before e own get pikin for four years You want to na film na two way pass for buy longer, be longer. If una wan call am so that way. Four years small pikin, dey see how he chook him mami kill am. And then till that way the man, he chook that mami, he take knife it too, he start use am for himself. He chuchuk himself with am and then he himself he fall for down. Na neighbor can discover, he no be don quarrel, neighbor can discover say that woman dey for inside blood. As I tell una so, they don go for six feet. Whether na jealousy, whether na say wetin o, whether na say wetin happen o, na say if I don leave you, I don go married, you no suppose for follow different man. If you follow different man, better na which kind of hard that

The one, he don't pass that thing wey dey call am for Afranc say my entendement. Na so some wicked and some barbaric people dem dey. We go enter now for Palava Ndamba. Ndamba Palava na Chiwe comot yesterday. Yesterday,

They give five years for sanction. Five years. Five. One, two, three, four, five years sanction. For Sikaweti, Fekafudi Ethic Committee talk say Njitab, if you go live for name for president for Fika Food, for that side for African Nations Cup, we play am for Cote d'Ivoire. If you come for play, we play at the Shidong Day, we no get authorization for come, and then he get small problem with security for day. He put na name for president for Fecafold, Ira even communicate for talk about that matter. But when I don't forget, say that time where they finish African Nations Cup, where it was that matter of Fecafold, CAF, vice, uh, CAF Secretary General be write letter. If you talk for the letter, say, now me, I get right for do this, do this. No be una una get right for do that, do that. So, now so it be pass. But now,

10 million francs CFA for the sanction wey dey sanction ni karagbam karagbam gbam gbam gbam gbam kpagbam yes some people dem dey wey dey dey against other one dey dey for so one dey talk say law na law whether you be legend or you be big footballer or you be big man if na law na law law knack you e don knack you na so the thing dey countryman countrywoman